Zu Lëtzebuerg sinn iwwer 450.000 Autoen ugemellt. A fir datt all Eenzelne sengem Proprietär kann zougeuerdnet ginn, ginn et Immatrikulatiounsplacken. Mee wéi ginn déi Placken iwwerhaapt produzéiert? Wat dierf oder dierf net drop stoen? An dann ginn et jo och nach déi personaliséiert Placken. Wat ass do beléift? D'Anna Simon an de Philippe Dontlinger hunn nogefrot.
Giel mat schwaarzer Schrëft, esou gesäit d'Nummereschëld zu Lëtzebuerg haut aus. Eng kleng Metallplack, déi all Dag dausende Mol op de Stroossen ze gesinn ass. Produzéiert ginn d'Nummereschëlder zu Lëtzebuerg ënner anerem bei der Firma Grün. De Paulo Pereira erkläert eiser Stagiaire, dem Anna, grad wéi esou eng Produktioun ofleeft. Alles fänkt natierlech mat enger Aluminiumsplack un. Si gëtt als éischt an déi richteg Form geschnidden. Duerno kënnt eng reflektéiernd giel Folie drop, déi dofir suergt, datt d'Nummer och an der Nuecht gutt liesbar bleift. An am leschte Schratt ginn d'Buschtawen an d'Zuelen an d'Plack gepresst. All dëst nodeems d'Plack accordéiert gouf an am System optaucht. Wann en autoriséiert ass, dann ass en éischtens offiziell unerkannt, zweetens, d'Plack ass dann dee Moment offiziell och richteg, dat heescht, en ass jo fräigeschalt ginn, fir fir kënnen déi iwwerhaapt ze maachen. Dofir krut en och dann dee Moment eng Sécuritéitsnummer, déi eeben op der Plack drop steet, an dat ass dee Moment, de ganzen Dénger. Och online op guichet.lu kann ee sech seng Placken ufroen. Ass se bis accordéiert, dierf ee sech se drécke loossen. All Plack muss also genee de gesetzlechen Normen entspriechen, wat d'Gréisst respektiv och d'Faarf ugeet, ier se dann op den Auto kënnt. Déi meescht Nummereschëlder zu Lëtzebuerg bestinn aus enger Kombinatioun vun zwee Buschtawen a véier Zuelen. Mee net all Buschtawen dierfe benotzt ginn, verschidde Kombinatioune sinn aus historesche Grënn verbueden. Alles wat mam zweete Weltkrich ze dinn huet, dat muss net sinn. Ech mengen SS ass verbueden. Nee dat wees ech net. Jo mol SS oder sou oder? Dozou gehéieren ënnert anerem zum Beispill HJ, HH, KK, KZ, PD, SA, SS, WC, CD an AA, well se vun der Regierung oder den Autoritéite benotzt ginn oder op Begrëffer aus der Zäit vum Nationalsozialismus hiweisen, Mee wëssen d'Leit dann och, wat mat deenen Ofkierzunge kéint gemengt sinn? HJ, HJ, ok, dat seet mer zwar elo näischt. Hitlerjugend, ne?
Ah, ok, ech hat elo gemengt, den Hermes de Jang däerft keng kréien. KK,
Ech hoffe, also wäert elo net wéinst Kaka sinn oder esou. KK, Jo, Ku Klux Klan, jo. PD, Weess ech scho wat et heescht, ma WC, jo. Och I an O ginn net benotzt, fir ze verhënneren, datt se mat eent oder null verwiesselt ginn. Zil, Neutral a kloer liesbar Nummereschëlder. Déi Placken, dat huet eng richteg Police, d'Charakteren, déi musse richteg sinn. Dat muss net einfach egal, also dat muss och geprägt ginn. Dat heescht, dat ass net elo eng einfach eng Autocollant, déi drop gepecht ass, wéi bei verschiddenen, zum Beispill franséisch Placken, déi sinn an dem Moment am Plexiglas, do ass jo eng Autocollant dee Moment hannendrun. Dat ass net offiziell. Bei eis ass dat eeben, dat muss geprägt sinn an dat muss déi Caractère sinn. Wie wëllt, kann zu Lëtzebuerg och eng personaliséiert Plack reservéieren. D'Reservatioun kascht ronn 200 Euro, jee no Kombinatioun. Trotzdeem bleiwen esou Placke relativ rar an awer si se deels ganz gefrot zu Lëtzebuerg. Ech hunn och eng personaliséiert Plack an ech fannen dat sehr gutt. Brauch een net onbedéngt, mee ass kann jo flott sinn. Boah, ech fannen jiddweree soll dat maachen wéi en denkt. Ech hu keng personaliséiert Plack. Ech fannen dat eng ganz gutt Saach. Ech hu selwer och eng. Jo, ech hu selwer eng an ech fannen et zimlech witzeg. Ech fannen dat cool an ech hu selwer eng. Ech hunn der zuguer zwou an ech hat der zuguer dräi. Also ech fannen dat mega gutt.
Am Verglach mat der Belsch, wou kreativ Kombinatioune méi verbreet sinn a wou ee komplett Wierder mat Buschtawen dierf drop schreiwen, bleift et zu Lëtzebuerg meeschtens bei de klasseschen Nummereschëlder. Mee wat géifen d'Leit dann elo drop schreiwen, falls mir dat dann och mat de Buschtawe giffe kréien? Batman oder Superman oder wat kann een nach alles esou huelen? Also am Fong wollt ech Apéro drop schreiwen, mee ech mengen net, dass et gutt ukënnt, wann d'Police dech unhält. Jo, do giff dann do Pascal drop stoe kommen. Ech sinn de Pascal. LOL oder esou, mee also ech géing awer meng Initialen dann awer loossen.
D'Nummereschëlder zu Lëtzebuerg hunn awer net ëmmer esou ausgesinn. Fréier waren d'Placke schwaarz mat wäisser Schrëft. Eréischt 1974 gouf op déi giel reflektéiernd Plack gewiesselt. Dat soll d'Sécherheet am Stroosseverkéier verbesseren, well d'Nummer an der Nuecht dann och besser ze gesinn ass. Op Oldtimer gesäit een dann och déi al schwaarzwäiss Placken haut nach. Virun 1931 de 12 1973, dat sinn dann ee Moment Autoen, déi kënnen nach schwaarzwäiss Placke kréien. Awer si mussen awer och dat bei Sandweiler oder bei SNCA dat awer präzisesch och soen a froen, datt dat fir eng Oldtimerplack ass. D'Zuel vun den Autoen zu Lëtzebuerg ass an de leschte Joeren staark geklommen. Mëttlerweil si méi wéi 555.000 Gefierer am Land ugemellt, dovun ronn 457.000 Autoen. Domat gehéiert Lëtzebuerg zu de Länner mat de meeschten Autoen pro Awunner an Europa. Do muss an der Produktioun dann och alles klappen. Eng kleng Metallplack, déi all Dag op de Stroossen ze gesinn ass, mee hannert de gielen Nummereschëlder stiechen Produktioun, Reegelen an eng laang Geschicht, an heiansdo mat der richteger Kombinatioun och e bësse Perséinlechkeet.